Мин Минһаҗев Әссәм. Бүген, яисә шушы көннәрдә һәм киләчәктә гаилә корырга теләгән яшь егетләргә һәм кызларга үземнең теләкләремне белдерәм. Язылышу көне сезнең иң бәхетле һәм иң истәлекле көнегез, чөнки сез үз гаиләгезне төзисез. Бүгеннән башлап тормыш юлыгызны янәшә үтәчәксез. Тормыш дигәннән, тормыш ул бик тә катлаулы, тормыш ул бик тә сикелтәле. Кайбер яшь кешеләр уйлаганча ул гел җиңеллекләрдә генә тормый. Шуның өчен авырлыклар килгән вакытта аларны бергәләп җиңәргә өйрәнегез, бер-берегезнең ышанычлы таянычы булыгыз, хисләрегез беркайчан да сүрелмәсен. Кайгы-хәсрәтсез, мул тормышта яшәвегезне телим. Таза, сәламәт балалар табып, аларны тигез тормышта бәхетле итеп үстерегез. Татар халкында бик тә дөрес һәм бик тә матур итеп әйтелгән бер мәкаль бар. Кыз чагында бары да яхшы. Ә каян килә икән бу яман хатын? Чыннан да, иптәшләр, кыз чагында әйбәт кенә күренгән кайбер кызлар, кияүгә чыккач, йә бөтенләй җебеп, изелеп төшәләр, йә авызларыннан ут чәчеп кычкырыша торган усал хатыннарга әйләнәләр. Билгеле, моның һәр икесе дә тормышны бизәми. Аннан соң мондыйрак мәкаль дә бар, Усал булсаң, асарлар, юаш булсаң, басарлар. Уртача булсаң, ил бәһас итеп куярлар. Менә шулай булгач, минем яшь киленнәргә әйтәр сүзем шул, уртачарак булып, бер-берегезне гә, бер-берегезгә зур мәхәббәт белән, бер-берегезне аңлап һәм санлап, бер-берегезгә юл куеп, бер-береңә юл куюны кайбер иптәшләр йомшаклык билгесе дип карыйлар. Юк, бу киресенчә, тыйнаклык, зирәклек һәм өлгергәнлек билгесе. Бары тик бер-береңә юл куеп кына тормыштагы бик күп күңелсез хәлләрне булдырмыйча калып була. Кабатлап әйтәм, бер-берегезгә юл куеп, тормышның мәшәкате тоелмаслык итеп, кечкенә генә нәрсәгә дә шатлана белеп, ямь таба белеп яшәгез. Туйдан соң да ике якның да әти-әниләрен бертөсле күреп, алар белән һәрвакытта да яхшы мөгамәләдә булып, чакырышып, килешеп, туганлашып яшәгез. Ә хәзер. Туй догалары. Инде хәзер гомергә Сез икегез гел бергә. Яшәгез чеп пар булып, Икегез бер җан булып. Күршеләргә үрнәк семья, Дуслар өчен дан булып. Котлы булсын туегыз, Безгә үрнәк булыгыз, Мәңге-мәңге бергә булсын Тормыштагы юлыгыз. Игезләр күк икегез, Тигез гомер итегез, Берәр дистә алмаш биреп, Йөзәр яшькә җитегез. Икегез дә туганнар, зирәкләр һәм уңганнар, үзегезгә ошасыннар, сездән туган оланнар. Насыйп булсын ахырда яллар итеп ятырга, капитализм көннәренең җимешләрен татырга, тигезлектә, тиңлектә, гомер итеп иректә, аерылмыйча, каерылмыйча картаегыз берлектә. Сезнең бәхет капкасын бәла-каза какмасын, кайгы-хәсрәт дигән нәрсә сезнең өйне тапмасын. Ягылмасын ялалар, кагылмасын бәлаләр, Өйгә-илгә ямьнәр биреп, гөрләп үссен балалар. Кулыгыз кулга кул булсын, бәхетегез мул булсын, Ахыр сулуларга кадәр адресыгыз бер булсын. Сүземне йомгаклап шуны әйтәм, Сезгә дигән теләгем бер, бәхетле булыгыз. Һәммәгез дә шушы теләктән уңыгыз, бәхетле булыгыз.